עפעס ברענג מיר, עפעס ברענג מיר, מאך מיר עפעס א צדקה, און און דו וועסט האבן א ישועה. ער האט נישט גארנישט, ער האט א אפגעוועטשטע בלענקעט, א דעק מיט א מיט א צוריסענע קישן, ס'האט שוין נישט די קישקע אינעווענדיג שוין ארויסגעפאלן, די די ס'נאר די די די ציך, געב עס געב עס איר, און זי קריכט אויף דעם אביסל לייז. לשם חדש קומט אהיים מיטן זעקל און די ווייב פרעגט אים וועם ביסטו היינט באגנב'עט? די אנדערע חלק מעשה דאס וואס איך הער די חדר א גאנצע צייט גייט א צדיק און געבן א ישועה ברכות איך האב געדארפט הערן די פרט פון די מעשה בוך אן די שירה פעלט אין די מעשה ביכלעך און שם הקדוש איז געווען די אייבערשטע העלף עס טון מעשירות קלאפט אריין א גוי דאס איז שוין אלע מעשה ביכלעך און ער ברענגט אים א גאנצע אמפער מיט פערל. פערל, און ער זאגט, דו שמוציגער איד, דו האסט דא דו שמוציגע בונדלעך, איך קאך, איך קאך די בונדלעך שוין אפאר טעג און אפאר וואכן, און איך וויל עס עסן, און די ציינער צוברעכט זיך מיר, נאדער די שמוציגע בונדלעך, און ער געווארן א רייכער, ס'איז די מעשה מ'געט אין חדר, אינמיטן די שיעור. און די ווייב פרעגט אים, וועם האסטו היינט בא'גנב'עט? אוי, השם הקדוש ברענגט אריין אמונה אין די וועלט. און וואס האט ער געענטפערט? נישט געענטפערט, האט איינגעשלונגען. איר געט איר געט דעם דעם שיעור פון די מעשה? וועם האט איר היינט בא'גנב'עט? דער הייליגער רב זי ע. קומען מענטשן בעטן די שיערס און זי זאגט לאטס אפ מיין מאן זאל גארנישט ער מאכט זיך ער מאכט זיך וועגן דיר וועגן דיר האב איך נישט קיין עסן און וועגן דיר ביסט נישט קיין בעל אחריות און וועגן דיר זיצט אין בית מדרש און ס'נישט קיין מעשה האט זי שוין אויך נישט געקענט אמאל איז ער איינגעדרימלט געהאט אזא חלישות הדעת האט מען אים געוויזן אויבן וואס טוט זיך אפ אויבן א ריישעס חכמה צו מ'וויל צו מ'וויל נישט. טוט זיך אפ מהלכים, מען קאטריגען, מען ברענגט נשמות, טוט זיך א מען טראגט, ס'ווייסט מען מען קען אביסל מיטהאלטן יעצט די אלע מיט וואס האלטן מיט די נייעס און זיי זעען ווי מען באפרייט אזוי ווי נשמות, אידישע נשמות באפרייט מען פון די מלאכי חבלה, זיי געבן ארויס זעט אויס אזוי באפאנצערטע מענטשן מיט קוים צוויי לעכער פאר די אויגן אזוי אנגעטון מיט גרויסע ביקסן, קוק אין דעם בילד כאפט אזא טרייסל אין זיך, וואס? דאס גייט אן אזוי, א גאנצע פיקאפ טראק מיט אויסגעשטרעקטע שווערדן, און עס זיצן אינמיטן דריי געפאנגענע נשמות, אזא מעשה, די מעשה איז זייער שרעקעדיג, א מענטש גייט אוועק פון די וועלט, ס'הייבט זיך אן א גאנצע חיזבאלא מיט כאמאס, ס'הייבט זיך אן די גאנצע זאך, און מען טראגט נשמות אין גיהנום, מען טראגט אריין אין פייער, און דער הייליגער רב זי ע, ער ווערט דערשראקן, ער ווערט דערשראקן, ער שרייט אינמיטן שלאפן, קומט אים א מלאך און זאגט אים, ניין, דאס איז נישט פאר דיר, דו האסט שוין דיין ווייב, און זי שרייט ער שוין, און זי געט ער שוין, דאס שוין די חלישות הדעת, און דאס שוין די בלבולים, און די ווילסט שוין אנטלויפן. ער וועקט זיך אויף, עד כדי כך וואס מען קומט אפ, וואס מען קומט אפ מיט אביסעלע, אז די ווייב האט געזאגט.